Dalgħodu ġie rrappurtat ħruq f'ħanut tal-ħwejjeġ tal-irġiel. Il-ħruq kien tant kbir li qered il-parti l-kbira tal-ħwejjeġ. Mitlub jikkummenta l-proprjetarju ta' dan il-ħanut qalilna li waqt li jiddispjaċih li nħarqulu dawn il-ħwejjeġ kollha, ħa gost li, almenu, Il-ħruq ma seħħx il-ġimgħa li għaddiet. Dan minħabba l-fatt li sal-ġimgħa l-oħra is-sejl kien għadu ma bediex u dawn l-istess ħwejjeġ kienu jiswew tliet darbiet aktar. Sakemm morna għall-istampa, il-membri tat-tifi tan-nar kienu għadhom ma waslux fuq il-post. Il-Kunsill tal-Istudenti Universitarji ħabbru llum li se jorganizzaw protesta kontra l-apatija skużawni, kontra l-apartheid fl-Afrika t'Isfel. Il-protesta se ssir fil-ħdax ta' filgħodu biex l-istudenti ma jkollhomx iqumu kmieni. U se titlaq minn ħdejn l-Student House u tieqaf fejn il-librerija. Tul il-mixja, l-istudenti se jifqu fuq it-taraġ biex jistrieħu. Hemmhekk se jitqassmu sandwiches u kafè b'xejn. Il-Kunsill ipprepara banner żgħir biex jinġarr mill-istudenti kollha li mistennija jattendu il-protesta. Id-Dipartiment tas-Saħħa ser joħroġ formoli ġodda għall-pregnancy tests. Dawn il-formoli se jinkludu applikazzjoni biex it-tarbija tinkiteb fi skola li tintgħażel minn qabel minn mill-koppja. Jekk ir-riżultat ikun positive, din l-applikazzjoni tintefa' dakinhar stess fl-iskola magħżula B'din is-sistema, il-koppji ser jiġu aċċertati li mhu se jintilef ebda ħin biex l-ulied, minn qabel ma jitwieldu, jiġu reġistrati għall-iskola. Fl-applikazzjoni jista' jintgħażel l-isem ta' skola waħda biss. U b'din l-aħbar ġejna fi tmiem dawn l-aħbarjiet fil-qosor. Insellmilkom u l-lejl it-tajjeb!

L-ewwel qanpiena biex ninġabru u t-tieni qanpiena biex nibdew, alright? Għax għad laqbad naġġu il-kamra, xira illi nitalmu xi ħaġa le? Dik

Inti mhux diġà tkellimt? Għax Lina ġej tard, qalli biex nippanċjalu. Huwa da xejn bis-serjetà! Bertu! Hekk sinse, iċċukaj! Mela, illum ser nitkellmu fuq l-ippopotamu.

Waqt li Toninu kien qiegħed jaqra, b'karozz ma' ġenbu bil-flus li jaqla', daħlet in-nanna. Inkiss inkiss faqqgħatlu lira għall-għadin biss. Solemn! What a

U somma tfal huma mbagħad. Eh, ma b'xi mod trid iddarrihom. Jien il-kbira tinkwetani wis. Jekk ma poġġiex bil-qeda u niftħilha l-ktieb, ma tridx taf. Mara jien bil-kbir m'għandix problemi, mhix ħin jidħol mill-iskola ma jieqafx minuta. Niggustah. Taf li jitlobni biex noħodlu l-ikel fuq l-iskrivanija. Temmnuni jekk ngħidilkom laqqas kartun fuq it-television ma jkun irid jara. U le lanqas tridu jmur fl-estrem. Żejt hu nieqes kif jgħidu. Ara ż-żgħir mhux bħalu, m'għandu x'jaqsam xejn miegħu. Dak moħħu fil-mekkano, fl-suldati jinkwetana daqsxejn. Jistudjalek dak is-satej, mbagħad ma jkunx irid jaf iżjed. U issa wasallu l-eżami. Iva, mela, kiber għandek tgħid kemm jgħaddi ż-żmien. Għadni niftakru tarbija. Ta' żgur, dak jagħlaq five ta' xahar id-dieħel. Mela x'eżami se jagħmel? Biex jidħol fl-iskola ta' ħdejna. Ġa rċevejna n-notes u x'iridu jistudjaw. Isma', għandhom eżami ta' siegħa ta'. Tiskanta s-serjetà. Ta' dik l-età! Ma smishom jagħmlulhom eżamijiet. Ħames snin, too much. Ċeli li togħġobni ta'. Aħjar jidraw minn mindu jkunu żgħar. Soltu ddewwimhom daqshekk? Ah, soltu tibgħathom qabel. Isma' jien kellimt ta' ta' toqgħod tibgħathom qabel. Mela aħna mhux tasah ta' jinħallsu? Mhux biżżejjed li toqgħod b'seba' għinejn fuq it-tfal?

Soħdu għafna ġarqin u leqot id-dara minn ħawwet tal-privat. Jien ma nafx kull tant narhom itelfuhom wis żmien. Le, ta, jien u pjaċir meta jaħduhom xi mkien hekk, tisma' int kemm jitgħallmu. Jew żidulhom żewġ lezzjonijiet tal-PE. Waj, ma żejdu. Inti kemm ġibt fl-eżami? Ninety. Ninety fiex? Forty fil-maths u fifty fl-Ingliż. Fjona, qumu minn hemm għax se titħammġu! Il-kbira saret għandha nervi. Int kemm għandek żmien? Ten, imma fuq tal-linja l-mamà tajt li għandi għid. Le, kieku jien ma nibatix, kultant ikollok tagħmel li ma tridx. Imma allura tibata il-privat għand it-teacher li tallima fil-klassi. Kważi il-klassi kollha tmur għandha kieku ma nibatix ta' tmur lil lura. Allura tmur il-klassi kollha fil-privat, tasseħlu privat. Privat jinnafu attenzjoni individwali. Ma nafx għalfejn oħti tibatu hawn fuq kollox. Tanja jilab magħna. Ħudu eżempju minnu l-Toni għaraw kemm hu kwiet. Isek qed tkellem lil ħajt. Ma hemm xi. Eħe sejrin ħi. Għax kważi sallu l-ħin għall-pjanu. M'għandu ċans ta' xejn miskin. Kellu sibt fil-ħodu fri u missa qed imur il-privat tal-kompjuter. Imbagħad għandu l-homework tal-iskola. Il-homework tal-privat. U mbagħad irid jipprova naqra jdoqq naqra pjanu. Jien ukoll, imorru l-ballet, sa qed imorru lill-modelling school, ma tantx ikollhom ħin. Jien ma nafx dat-tfal, m'aħniex intuhom nifs, mhux igawduha t-tfulija. Ejja Vince, eh ħa mmorru. Ħallejtkom b'saħħa? B'saħħa. Jien anki t-toys ħbejtilhom. U Bella, mhux hemm billi tiġi tgħid di. Mhux taf xejn it-tifel tagħha qatt ma jiġi minn tal-ewwel. Isma' jien ma ħadtx pjaċir tant meta Tonio ġie jgħidli li qiegħed ħdejh fil-klassi. Anke s-Sur Mast mort ngħidlu biex ineħħih minn ħdejh. U għax kollu ċar, dak ma jifhimx mill-ewwel, la joqgħod isaqsi lil tiegħi. La u trid jew ma tridx ifixklu hu. Eqqa, u għax mhux biex niftaħar. Imma t-tifel tiegħi tispjegalu darba u jixrobha l-lezzjoni. Alla jbierek, bravu! Ħa nara, x'forma għandha d-dinja? Lisa, x'forma għandhom l-imsilet tal-mama? Kwadri. U li dawk li nilbes nar taħat? Tondi. Lisa, ma lajdi, għajdi, x'forma għandha d-dinja? Kwadra u tul il-ġimgħa u tanda siftu l-ħadd.

Mela, għaliex hemm baħar li jgħidulu il-baħar il-mejjet, id-Dead Sea? Mejjet? Jien qatt biss kont naf li kien marid. Ara, ara, sibt iċ-ċukkaja, iċ-ċukkaja, bertu, bertu, bertu, u iċ-ċukkaja, iċ-ċukkaja. nistennikom daqshekk malajr illum. Isma' bilħaq, intkom il-mata qed taqduni Mela aħjar hekk ara, ma noffendu 'l ħadd. Aħjar hekk, iħabba tad-diċenza. Mela. Żgur, żgur. Il-bieraħ ġietni l-muża. Ktibt poeżija lil Art Twelidi. Hi poġġejtha bħalissa. Fil-fond diki, imma kif ninsahux? Ma dak siltu. Ġaf kif ġibtu għasra.

O Malta għażiża tiegħi. Int is-siġra u jien il-friegħi. Eħlisni minn dan il-wied ta' dmugħ. Kun tiegħi x-xini, il-pruha, il-qlugħ. Malta, Malta, wirden ta' jismek. Il-ġnus kollha ifaħħrulek ismek. Kemm joħroġ ħlejju! Meta nsnissen ismek. Ġo qalbi hemm inqux. Dak ismek. Kemm taqbelux. Togħġobkom lilkom. Bekkejtna, bekkejtna. Qas biss fiha rima. Tgħidux hekk taf xi hu għalija. O le, le, tajba ħafna b'hekk! Grazzi, grazzi. Jiena dil-poeżija tfakkarni f'dawk il-poeżiji ta' protesta tas-sebgħinijiet u t-tmeninijiet. Il-poeżiji li aħna l-Maltin tant aħna magħrufin għalihom. Għax il-poeti Maltin iħossu l-polz tal-poplu u jxandruh. Poeżiji ta' sinsla ngħidilhom jien. Għax jgħidu li għandhom jgħidu bla tlaqliq. Poeżiji bħal, poeżiji bħal, eh, ma tistax tiġini waħda f'moħħi bħalissa. Mela hawnhekk fiċ-Ċukaj, hawn fiċ-Ċukaj kulħadd jibża' jikteb. Jiktbu fl-assurd. Ħalli ħadd ma jifhimhom, għax għandi familja jgħidulek, bħal dak li qalilhom fin-Nikaragwa, fiċ-Ċilì, fil-Polonja, fl-Afganistan m'għandhomx familja. Imma le, fiċ-Ċukaj għandhom familja. Beżżija, skoss beżżija bil-poeti taċ-Ċukaj? Mela Malta, Malta għandha poeti. Kif ma nistax niftakar poeżija waħda li waħda bħalissa tagħhom? Imma għax poeżija disinn jien m'għandix minnhom dawn. Aqralna xi poeżija ta' Cukaj, xi waħda ta' xi żagħżugħ, dawk żgur ikunu rubellużi, le? X'taħseb? U mela ħsibtu li qegħdin Malta hawnhekk jew? Hawn fiċ-Cukaj liż-żgħażagħ neħħewlhom il-poeżija minn ħajjithom. Flokhom tahom tiġrija. Tellieqa taċ-ċertifikati ngħidilha jien. Hawn it-tfal mill-età ta' ħames snin jibdew itellquhom. Eżamijiet kontra eżamijiet, privatijiet kontra privatijiet. Jien ma nafx kif ileħħqu jaħasra dawn it-tfal. Għax veru jew il-kompetizzjoni, imma hemm bżonn it-tfal ta' tlettax-il sena tgħallimhom ħames lingwi f'daqqa. Iva, imma Qalli Rabert, dawn it-tfal m'għandhomx l-iktar ħin għall-mistrieħ. Isma', intkom m'intkomx qegħdin hawn, insabu jtargħu għajnejkom. A, Kontu tafu li hawn ftit ġukajt, tifla minn kull tnejn hija ballerina u l-oħrajn huma pjanisti, eh! Mela, bit-talent joħorġu minn ġuf ommu ftit ġukajt! Imma jien Bert ommi qatt ma bagħtitni privat u xorta għaddejt mis-senior, Bertie! Good! Mela għalfejn kont tmur l-iskola int? Imma hawnhekk iċ-ċukaj ma jridu jitgħallmu b'xejn. Għal kull eżami jagħtu tnejn. Għall-itfal tagħhom forsi jkollhom aktar ċertifikati minn ħaddieħor. Tiftakar Pawl meta konna l-iskola kemm konna npartu stampi? L-iskola hux u l-laburuzzju ġejjen. B'hekk ipartu xejn stampi t-tfal fiċ-ċukaj. Eh? O jpartu jpartu kieku. Imma hawnhekk ja ħasra mhux stampi tal-footballers għax kulħadd wiċċ wieħed. Hawn ipartu ċ-ċertifikati. Għax smajt li anki jagħmlu l-eżamijiet għal xulxin ta' biex jifrankaw ix-xogħol hawn. Kif, Malera ja ħasra dawn it-tfal qatt ma jistgħu jistrieħu. Eeh! U tibżax! Għal dak ħasbu wkoll fiċ-ċukaj! Kif fit tat-tfal! Privaċ ieħor. Xejn qatt ma jniha din tibgħat it-tfal għal kif fit. It-tfal ħallihom jiġru fil-ġnien u weħidhom jagħmluh il-kif fit. Imma hawnhekk kif fiċ-ċukaj ma jridu jitgħallmu b'xejn. Liż-żgħażagħ xorbulhom moħħhom. Ma baqalhom xejn fil-ħajja li f'dik l-imġenna tellieqa li wikkewhom biha. Issa għiduli intom, jekk iż-żgħażagħ it-tnejn li ġġibhom magni, kif qatt jistgħu jtuna dak il-ħeġġa sħiħa li jagħtu ż-żgħażagħ bl-ideat ġodda tagħhom fis-soċjetà? Kif qatt jistgħu jbiddluha s-soċjetà? Għiduli intom. Hawnhekk fiċ-ċukar ma ssib żgħażagħ. Issib biss xjuħ. Xjuħ! Xejjaħtuh iċ-ċukar! Xejjaħtuh! Ara minn hawn. Ara minn hawn. Kif intajjeb? Ara dan, dan kien jiġi għal privat miegħi fil-lingwa ċokajja. Għax hekk biss tajt nitgħallem għajjin tagħna. Skemm istramba dil-lingwa. Għalkemm ħajdilkom, jien bħala prinċipju jien kontra l-privatijiet. Allura, għadek tmur għal privat hemmhekk? Tajjeb, tajjeb, tajjeb. Tant aħjar. Rajtuhom? O fis-soma, fis-soma għadek batut? Tajb, tajb, u għadek fil-kwinta, intu xek? Ija, he, fil-lingwi. Interessanti fil-lingwi, tajb, interessanti. Eja ftit law. Inti l-Malti għad tħajjar tistudja?

Tal-waqt magħkom tafux. Mela, nibdew minn għada. Min? Għada! Għaddara eh, kemm inti bravu, diġa bdejt titgħallmu l-Malti. Ha, għax jafek diġa tgħallima din. Ha, li li li dik tajdi. Dik issa titgħallima meta tiġi Malta. Id-ditta Solo Tours li tispeċjalizza f'titjiriet għal dawk li ma jħobbux jiltaqgħu man-nies tafża li mhix taċċetta aktar bookings minħabba li hija fully booked sal-1990. Però tafża li se tkompli bis-servizz tagħha għal filfla.

Inti stess tkun sorpriż bis-suċċess li jkollok meta tagħmel lode kolon senseless. Senseless għal raġel li m'għandu jistaqsi qatt.

u għalhekk tħeġġeġ lill-membri tagħha biex jagħmlu użu mill-kontenituri li tqassmu apposta fuq il-frant tas-Sliema u f'postijiet prominenti oħra u tieħdu l-opportunità biex tixtieq lill-pubbliku Malti passiġġati ħelwin.

Min irid jieħu l-lezzjoni jiġi l-privatant dil-lejla. Fhimna? Xtrajt nofs dizzjunarju bil-Malti? Oli ta' xiswa 15 lira, imma worth it, għax anki hija tal-fabetikal order. Parlez-vous français? X'inhu? Għatlek parlez-vous français? Hija x'inti tajt? Għatlek inti tifhem bil-Franċiż? Eh, ta' żgur li nifhem. Għax ma tlix bil-Malti mill-ewwel. Aw, X'differenza tgħar dik bejn il-grawnd tal-futbol, il-bini tax-xandir, l-Università, it-Teatru Manwel u Ħaġar I? X'għandhom x'jaqsmu? Xejn, kollha jaqgħu taħt l-istess ministeru. Dak kien żmien. Meta konna morru l-iskola. Ara, tista' terġa' tmur jekk trid. Wara nerġa' l-iskola jiena. Ara li oħrek joħodni biċ-ċajt. Aħna taf xi ġralna Pawl? Tellieqa biex infittxu nġibu ċ-ċertifikati ħalli nakkwistaw Joe. Imbagħad, ninsew kollox u addio Tali. U ja tgħidlix li tittaġġa tmur l-iskola, eh, intu? Imma ara le! Għaliex għandu jkun hemm età ta' meta għandek tieqaf titgħallem? Mur arana f'xi università tal-pensjonanti lilna. Biex qed tidħaq. Taf li barra minn Malta jeżistu universitajiet għall-pensjonanti wkoll? Veru? Mela, U nistidnukom tkomplu tisimgħu ir-rumanz ta' Esther Sanderson, Connie. U inkomplu fejn spiċċajna l-ġimgħa li għaddiet. F'dak il-ħin ix-xebba Connie resqet aktar lejn xifer l-irdum bil-ħsieb li taqbeż għal isfel u b'hekk ittemm ħajjitha hekk ħesrem. Iżda f'daqqa waħda, bħal laqgħa ta' berqa, wasal il-maħbub tagħha Edmund, li b'vuċi ta' mħabba, iżda soda, qalilha, Isma' minni, Connie! Ersaq minn hemm qabel il-mewt xi kaxkrek għal isfel! Tkunx belha! Kellna tant waqtiet ta' hena flimkien! Iżda kien kollu għalxejn. Ash Connie għamlet pass ieħor quddiemha, ħarset lejn Edmond u qaltlu. Le! Ma jistax ikun! Inti mhux veru tħobbni! Ma fadalli l-ebda skor f'ħajti! Għalhekk se naqbeż! Martes, il-qaddejja tal-familja Blackley li tant kienet tħobb lil Connie, Ippruvat hi wkoll twaqqaf lil din ix-xebba xbieha tal-isbuħija u tal-inaċenza milli twettaq dan l-att tal-ġenn u bid-dmugħ f'għajnejha qaltilha, Connie, isma' minn Edmond, Connie, ma tafx x'inti tgħid jew tagħmel. Ersaq minn hemm, hemmhekk biss id-dwejjaq u t-tmiem. Hawnhekk, hawnhekk it-tama, Connie. Iżda dawn il-kliem ma kellhomx effett fuq Connie. Għaliex f'daqqa waħda, ix-xebba instemgħet twerżaq u qabżet għal isfel. Aah! U nkomplu bir-rumanz ta' Esther Sanderson, Connie, il-ġimgħa d-dieħla. Min-naħa tiegħi ma fadalli xejn ħlief li nirringrazzjakom tal-attenzjoni u insellmilkom. Jakkaj! Wait, dit tiġiġa l-ħoġil da! X'ti pretendi? Inġib dak ir-rix ukoll? Ninaqdu issa ma' xatt tal-gżira għal kollegament dirett. Dawk saru żbiba, eh! Insellmilkom hawnhekk għat-tmien ġimgħa minn Xatt il-Baħar fejn qed nistgħu nassistu għal din l-isfida kolossali. Hawnhekk in-nies dejjem qed tiġi bi ħġarha, kollox jidher li miexi sejjer sewwa. Ħafna nies issa però qegħdin jiġu hawnhekk aktar biex jiġu jidhru fuq it-television u biex ikunu jistgħu jxajru lil tal-familja minn fuq it-television. Qed nisma' xi 'A', qed. Qed jgħidu li hawn xarku nitlob il-kamera minn biex jersa daqsxejn biex naraw x'inhu jiġri. Ekku, illi naraw tassew hawnhekk qed xark ekku naraw sinjuri, moment drammatiku ħafna, moment drammatiku ħafna u ekku naraw illi illi qed jagħmlu sinjal biex jitilgħu l-awwiema ma jidru li ma jridux jafu l-awwiema u ekku f'mument ta' kuraġġ is-supporters iddeċidaw li jaqbżu l-baħar huma sabiex jiġġieldu dan ix-xark u ekku naraw ħed jomla ix-xark Sinjuri dan ġen traċedja din sa tispiċċa fi traċedja u nitlob li l-itfal ma jħalluhomx jaraw it-television palissa u hekk naraw sinjuri din għandha attività sportiva li żgur sa tispiċċa fi traċedja. Jiena ngħid għalija ma rridx inħares imma qed jgħiduli li ġara xi ħaġa hekk joġobkom xi ħadd jgħidli daqsxejn x'inhu jiġri. Ole sinjuri qed jgħiduli li kienet ċajta, qed jgħiduli li dan kien ċark ċark ta' biċċajt U dan mhux ċajt sinjuri ngħidilkom illi jiena hawnhekk tawni qata tal-ġenn u kien hawn anki min ħassu ħażin u nitlobhom daqsxejn jagħtuni aktar informazzjoni biex jgħiduli eżattament x'inhu jiġri. Nerġa' ngħidilkom sinjuri li dan mhuwiex ċajt, dan mhux ċajt li jsir f'attività sportiva ta' din l-importanza. Ngħidilkom illi għandi roda f'saqajja u ma nafx x'in ngħid, jiġifieri skużawni jekk forsi qed illaqlaq daqsxejn u jekk forsi qiegħed ma nafx naqbad u hekk hu sinjuri din tassew qed jaraw qed taraw lil fin kien qed taċ-ċajt. Jien qed nissuspetta illi din ma kienet xajta xejn, imma din għamilha xi ħadd illi għandu l-interess illi din l-għawma tieqaf illum fi tmien ġimgħa. Nisperaw illi mhux kif qed naħseb jien. U bix-xark f'idejja u b'din iċ-ċajta daqsxejn goffa, inċedi lura l-linja fl-istudios tat-television. U issa, sinjuri, nippreżentawkom il-grupp Brown Rice!